ए भाऊजी हाँ सुनो ना कहू ये हमार कपड़ा टाइट भए गेल छै की हम्म, एकरा खुला दियौ ने एकरा हाँ मतलब एकरा आरो टाइट करबबै नहीं खुला दियो खोल दियो ढीला कर दू हाँ हाँ अच्छा ठीक है बैठू कनी पाँच मिनट ब्लाउज कनी सी दै छै तब अहाँके कऽ देब ठीक है कहलिए पैसा लागत तऽ अच्छा ठीक है ठीक ई कपड़ा के की कहलकै हन ढीला कर ले ठीक है हम बिलास पहले सी ले छियै तकर बाद हम तब किछो कुट तब करबै कहाँ चलि गेलै कोइ अयबो नहि है एको दूगो आइ जे अयतै सीखे वाली सब होइ छै जब नहि तब सब अबैत रहै छै अभी एकोटा नहि अलै कम से कम एगो ब्लाउजो सीती करे तऽ हम एकर कपड़ा के ढीला वाला अरे करती। भौजी हाँ अब तो पैसा लगते एकर

सिलाई में कोनो दिक्कत नहीं है ये बढ़िया छे नहीं से तऽ हम छोटा सिलाई देलिया एकदम मजबूत धागा से सी देलिया पैसा लै छै लेकिन कपड़ा नीक जकाँ सिए छी हम से तो एकदम खूब- खूब निक सिलिए फाटि जाइत लेकिन सिलाई नहि टूटत आ एकर अथी बुझे छिए कुछो कि नहीं बुझे छिए कथी एकर ये सिलाई में कथी ले हम घूर के लिए फेरो हाँ ई पुछलिए जे श्यामलाल अहाँ कथी ले घुर के एलिए मर तोरी के नीक से सी ले जे छै तऽ हम काम किया ये ये जे काम कोई ने करे छै संसार में वो काम श्यामलाल करे छै हम्म अहाँ कुछो बुझे छियै नहीं कहू ना कथी एतऽ देखू अय माँ छोड़ी। हाँ कहू अय माँ हाँ ई जे पेंट बनेलिए ना हम्म एकर जे छै दिन पाँच मिनट

आय अई के द्वारे जे छोरी त लगा देलिए कि छोरी खोल के लोग झाड़ा पेशाब क सकलैया कि एमे झड़ा किया जेते एते हां बकनार छी नहीं में चैन लगाओ चैन लगा चैन दियो नहीं लगाई हम एमे चैन नहीं लागई छै अरे में भेज दे में भेज दे हिसाब तब कथी सब हो जेते हिसाब किताब

एते पर से काट दी पर हमरा के जे एते पर से ई कोन दर्जी छी हम कब एते पर से काटू कि नापबै कहाँ मतलब आगू में चैन देबो आ पीछे में चैन देबो कि नहीं देबो यहाँ पर दे दो कि यहाँ पर दे दो आई आगू में देबै आई भाग कि आई भाग हिसाब करबै कोठना से हेतै से देखियौ ने

हमर ई बिगड़ल छै एमे की कल तोरा बिगाड़िए देलको ई बिगाड़बै किया एकरा काटू ने एकरा घर में आबै छै कथी एकरा कर- आय का तो दस मिनट हेते एते दूरा काट के दस मिनट करे वाला में खोल लगाओ

चैन हम लाबै बाजार से खरीद के तब ने हम चैन के लगाबै मु चैन दोकान खोलि चेन केन रखली चैन हम किया रखबै चैन हमरा घर में थोड़े बनै छै से हम चैन रखबै दोकान से खरीद के लाबऽ पड़ै छै पैसा लेली न ओहि दिन पैसा ले लिए तऽ और और चैन लगा तऽ अब और लगत पैसा और आबे मे मिलैए। पैसा नहि लगत हमर काटि के बना पहिने चैन लेकर आओ अहाँ अपना पाई के तब लगा दै छी जाओ कोन पाइ के

एना नहीं सुधरते तोहर हो- मशीन से तू हमरा बंद करे ली तोहर मशीन हो- तोहर मशीन से तू बंद करबे छी तो कान लगे हुए हमर कपड़ा क्या बिगाड़ दे तोहर कपड़ा गिरा लियो जो जो यहाँ लेडीज के कपड़ा सिया छै जेंट्स के कौन कपड़ा ड्रेस सिया छै। हमरा तो बाबा देखै छ सीधा भाका भकिए देबो सीधी

बकरेल ठकरेल कहाँ के। एगो कपड़ा सिए में हमरा दिन भर लेके जाइत रहे ए की भेल? भौजी हाँ हमारा कपड़ा है ले भेले रुकू ना हम बना दै छी अहाँके छोट करे में कते समय लागत हम लोग बना दै छी ना तनी ब्लाउज उलाउज सिया दियो ना अच्छा जल्दी कर दियो ठीक छै